Hai runa ano i nga manakitanga a te Runga Rawa e te iwi tena ano ra koutou katoa. Ko Taiarahia te mauna ko Ohinemataroa te awa, ko tenei te wharua o Ruatoki i pakeke mai ahau ki wanenui i oku koroua me oku kuia. Na reira ko Hemana Waaka tenei e mea atu ana ki a koutou, haere mai tatou ki te noho Ki te taha i nā koroua me nā kuia nei, ki te whakarona i wā rātou kōrero maumahara i te wā i a rātou e tamariki ana. Nā reira, ko nā whetū o Ngāi Tūhoe tēnei e mihi atu nei. Ko te rohe pōtae o Tūhoe, he rono ka houhia kia nā.

Koirā te, te uh, Tūhoe Establishment Trust. Ne? Ana, i runa i tērā rōpū uh, nā pākeke mai, mai i a rohe o Tūhoe noho ana. Nā rātou te whakarite kia hokona mai tēnei whenua kia whakatūhia tēnei whare. Nā rātou te, te, te, te tono. Nā rātou hoki i tātari uh, mā wai e tuhi, mā wai e hanga tēnei whare, nē. Nā Rātana i whakatau nā, kia hia te pūtea moni a Tūhoe me whakapau ki tēnei whare. E, nō reira, ehara nā te komiti, nā te tangata kotahi ēnei whakarite, nā, nā te iwi, nē. Ā, ehara i te mea e rerekē ana nā, ko te whakaaro tuatahi a Tūhoe nā, ko te hanga whare. Nē. Ahakoa anō i āwanawana, i kohete, i tohe wētahi nā te moumou moni hoki, nā, ā, Koinā tō tāu atu e. Ā, kua pau kē ngā moni. Engari, ā, me pēnei taku kōrero ki a koe nā, whai muri i nā raupatu tana o nā whenua o Tūhoe, ā, whai muri tana i te mōhio tana e matemate ana tāua i nā mate urutā, i nā mate pānia māiuiui, i ahu mai i wāhi kē. Whai muri i te narona o ō tāua rangatira i ērā rau tau i 1880, he aha te mahi tuatahi a ō tāua rangatira a Te Whenua Nui mai taua wā? Ka huri ki te hanga i te whai a te motu. Nē. Hei aha? Hei tauira, hei tauira kōrero ki a tāua ki a Tūhoe, kāre, kāre tāua e mate. Arā. Titiro. Whakahuihui katohia nā Mātana mōhio ki te hanga whare, ngā kaiwhakairo whāriki, tukutuku, kōwhaiwhai, rākau, nē. Tā rātou, ko tā rātou mahi he mana, i waenganui o te māuiui, i waenganui o te pīkau mamae he hanga whare. Nē. Ka tapaia ko te whai a te motu. Ko te kōrero kua puta ki waho, koinei te whaitanga a te ture, a te motu i a Te Kooti. Ēngari, ko tana, ko tana whakamārama i roto o Tūhoe nā, ko te whai tēnei i te whakapono, ko te whai tēnei i te tika. Nē. Koirā. Ka hangaia te whare hai pupuri i te wairua a Tūhoe hai whakakaha anō i a tāua, hai whakamaumahara e kore tāua e ngaro. E kore tāua e kāhorehia, ka ora tonu tāua. Nō reira, ko te waihanatana i tēnei whare, te kura whare, nē, koirā anō tana kaupapa. Nē. Pēraka anō. Pēraka anō. E kī atu ki a Tūhoe, me rite tāua ki te whare kua hangaia nei e tāua. Kāre tēnei whare e, whaka, e, e whakamate atu ana e, ki te kaunihera o Whakatāne. Kua ia anō kei te mahi i ōna hiko. Kua ia anō kei te whakahou, kei te whakamā i ōna wai. Kei te noho, kei te noho mauritau ia nā ki te pūtaiao. Ko nā, ko nā rawa katoa, ko nā whakapiripiri, ko nā para katoa i, i kohia hei hanga i tēnei whare, nō Te Urewera. Nei. Ko nā kaimahi nāna i hanga tēnei whare, Nō Ngāi Tūhoe, nē, nē. Nōu tēnei whare. Kei hea atu? Ā, he kura whare tēnei, arā, he whare e kore e mate, nē, nē, ko koe tēnā. Koirā te kaupapa o tēnei whare, hai hiki i te wairua, hai kohikohi, hai whakakotahi i a tāua, nē. Nā, mehemea te tangata kai tiki mai ki a au, moumou moni, ā, kāti, moumou noa tō iwi.
Kei hea te wāhana ki nā taraipara, ki nā hapū? ki te urutau matua. Mehemea he hapū kai waho rā, kua otia rātou te whakatau wā rātou nā wawata mm. mō te hapū mō nā whānau. Mm. Ka wātea koe anei a te uru tau matua ki te whakarona anei wā rātou hoa, te kaharamaina ki te noho i te taha i a koe. Nā te mea, he orana pia kai kona, e hara mō te hapū, i nari mō te whārua mm. o tēnā traipara, o tēnā traipara. Mm. E awo whakaaro mō tērā. Uh, Ko te kaupapa, ko te kaupapa e whakaarahia ake noa nei e koe nei, he tika hoki, ko te rahi nō tāua kai waho e noho ana, nē. E kī ana nā Tataurana o te motu 40,000 pea nā Tūhoe. Me taku mōhio nā, e whitu mano noa pea tāua kai roto i te rohe e noho ana. Ko te rahi nā kai waho. Ko tō pātai nā ka pēhea te wāhi ki a rātau, nē, ki te hunā kai waho kē e noho ana. Tuatahi pea, Taku whakautu tērā. Kāre he Tūhoe e mōhio ana au kāre ōna hapū, kāre ōna marae. Ko te rahi noa tātau e toru e whā noa atu nā hapū nā marae, nē. Nō reira, mehemea tētahi Tūhoe ahakoa kai whea o te ao e noho ana, e hiahia ana, kia, kia whai kanohi ai, kia whai wāhi ai i roto i nā kaupapa a nā Taraipara, ki roto i nā kaupapa a, a ōna marae, o te uru taumatua. Ā, kai a ia te kaha nā ki te tohu ko tēhea o ana hapū, ā, hei, hei, hei uru atu mōna, hei uru atu mā, e, mōna, hei whakaara i ōna whakaaro, hei whakatū tonu pea i a ia, ā, hei tauira, hei kaikōrero, hei mana, mō taua, mō taua whānau, mō taua hapū. E, e wātea ana, nē. Kāre he aukatina, kāre he ture ki ana nā, kāo me pēnei rā anō tō taipakeke, me pēnei rā anō tō whakapapa. Kimihia ko tēhea te, te hapū, ana ko taua, ko tō mahi nanā, kua haere koe ki tō whānau. Tēnā koe i te tautokohia e tō whānau, mehemea tō whānau e, e kī ana, he tangata pono koe, he pai koe, kua haria atu tō īnua nā kia whakaaetia e te taraipara. Kai, ko te taraipara nā koirā te huihui nō nā hapū katoa. Mehemea te kaupapa, he kaupapa e, e whai ana kia puta te hua ki te katoa o te whārua, ā, he pai te, ā, ā, me, ā, me whakatakoto tērā ki te, ki te aroaro o te Taraipara, kai reira katoa hoki nā māngai o ētahi o nā hapū. Kia rongo e rātou. Me, mehemea rā, mehemea rā ko tō kaupapa e horapa nui ana, ā, ā, ki te katoa o, o tērā rohe. Engari mehemea ko tō kaupapa taketake ake ki tō whānau, ki tō marae rānei, ā, e tika ana nā, ka tae mai tērā kaupapa hei wānanga māu ki te urutau matua ki nā, ki nā tāngata kai reira e manaaketia ki ana i nā pūtea, nē. Nō te mea ko tō kaupapa kē nā, ana, e noho whāiti ana ki reira. Ā, pērā anō ki te tangata kotahi hēmana, mehemea tētahi tangata kotahi, kai waho rā, ka, e, e mau whakaaro ana mō te, mō, e me kī nā, mō te whakatū i tētahi kaupapa pākihi, nē, ā, e whai mahi ai pea ētahi i tana mahi. Ka taea ai e te haere tika tonu mai ki te urutau matua.
Ā, ā. Nei au ki te mahi kauri he. Ko te mana motuhake o Tūhoe nā e kōrerohia ana e ō tātou pākeke mātua, mai anō, ēnari pea ko nā kōrero i tuhia, i mau i a te, i a te Hētana mā, i a Siddon, i tana hurina i te rohe o Tūhoe. ā, i ronohia ai ēnei kōrero e whakaputahia ana e ō tātou pākeke pērā i a Tūtaka Ngahauma. Ā, i tana hurina i te rohe o Tūhoe, tērā te tono atu ā, a ō tātou pākeke, ā, kia tuhia mai e Te Hētana nā haki e rua. Ā, he aha ai, nō te mea ko ngā kōrero a te pirimia ki a Ngāi Tūhoe e tautoko ana ia nā kia, kia whakaarahia, kia whakaturehia te Rohe Pōtae o Tūhoe mā Tūhoe anō a ia e whakahaere. Kaua e pā mai ki roto o Te Urewera nā Turea te kāwanatanga, nē. Koirā te whakaaetanga a Te Hētana. Ana. hurō ana a Tūhoe i nā kōrero a te, a te Pirimia, ana, ko te kōrero a Tūtakanga Haumā me ētahi atu o tātou rangatira, tēnā tuhia mai he kara, he haki, hai whakamaumahara i te, i ēnei kupu taurangi waenganui i a Tūhoe me Te Hētana. Ko tētahi o nā haki ki runa e tuhi ana te mana motuhake o Tūhoe. Ā, ki tētahi atu nā, e kī ana nā, kotahi te ture mō nā iwi e rua. Nē. Ka hoki atu a Hētana ka tuhia nā haki. i Pōneke, ā, ka tukua mai kia tae mai ki te wā kāinga. I te tiro tana o nā pākeke i nā haki nei, kua rerekē nā kupu o tētahi o nā haki. Ko tētahi o nā haki e kīia ana nā Te Ture Motuhake o Tūhoe. Aha, aha, aha. Kātahi ka waiho tērā ki rahaki, kāre hoki i eke tika ki ngā hiahia, ki ngā tono a ngā pākeke. Ara kē tā rātou e kī ana, ko te mana motuhake o Tūhoe. Engari i tika te, te, te haki tuarua e kī rā, ā, kia kotahi te ture mō ngā iwi e rua. Nā, ko taku hiahia kē kia mōhiotia mai nā, e rua ngā iwi. Kāre i kīna, He kotahi te iwi. Kia rua, nē. E rua nā iwi, nihā. Arā, motuhake tētahi, motuhake tētahi, nē. He pai noa iho kia kotahi te ture, ēnari, e rua nā iwi. Kāre a Tūhoe e whakaae ana, kia horomia atu ia, kia whakamoanahia atu ia nā ki roto i tētahi atu iwi, nē. Koirā pea e. Hēmana ētahi o nā kōrero e hoki ana tātou nā ki nā tau 1850, 60, ā, i reira e whakatakotohia mai ana ēnei, ēnei tauira kōrero, nē? Ā, ka whakatipuhia mai, ka kōrerohia, ka wānangahia wēnei kaupapa mō te mana motuhake nei tātou a Tūhoe, ā, e whai tonu nei, i te tika o tērā kōrero, o tērā tikanga whakaaro. Ka pēheatia e tāua e Tūhoe te whakaara ake anō kia āta hoki mai, kia mau tonu i a tāua tō tāua rangatiratanga i raro i te mana motuhake?
Kai a tāua, kai a tāua te kaha, kai a tāua te tikanga. Ko taku mataku pea nā, he mana nā, Kua i kore tāua e whakapono ka taea e tāua, nē. Kāre he ture i a ia nei, kāre he ture i a ia nei e kī ana, Ka pā noa te mana motuhake o Tūhoe. Kāre he ture i te Whare Pāremata e kī ana nā, pēhia atu, takahia atu te mana motuhake o Tūhoe. Nē. Ko te whakaaro o te Karauna i a ēnei, ahakoa ko wai te Kāwanatanga, ko te whakaaro o te Karauna i a ēnei nā, he mea pai kē te mana motuhake o Tūhoe. Nō te mea, ko, ko te mana motuhake o Tūhoe e kī ana, kāre rātou e hiahia ana kia noho ponona rātou nā, ki te penihana. Kāore rātou e hiahia ana, mā te Kāwanatanga kē, mā te Whare Pāremata rātou e whakahaere, e manaaki, e tiaki. Mā rātou anō rātou e manaaki, e tiaki, nē. Ā, he pai kē ki te Kāwanatanga tērā. Ēngari, koirā kē pea te mataku, mehemea kai te hiahia tāua i tērā āhuatanga, mehemea ka taea e tāua. Ehara ko te ture i āianei i te kēhua. Ehara ko te ture ianei i te Atua whakahaehae i te mana motuhake. He wero rā tēnā ki a tātou. Ā, nē, ko te pātai kē, ā, e pēhea te hōhonu o tō hiahia? E pēhea te kaha o tō manako ko koe anō hai rangatira mōu? Nea, koirā kē, nea. Nā, he, he mate pai noa iho nā ki a au, ā, tērā, ā, kua kore te whenua rāhui o Te Urewera, Te Urewera National Park. Koirā hoki te honā tonu a Tūhoe, whakakorehia atu tērā. Ā, kua taea e tāua tērā, kua kore. Nō reira, ko tō tāua rohe pōtae, tēnā i te tirohia e tāua i te tau 1840, te wā e tuhia ai te Tiriti. Nē, tēnā i te whakatakotohia e tāua he mahere whenua i mua i a tāua, ka kitea e tāua te te Rohe Pōtae o Tūhoe, kai te rite tonu taua rohe nā iāianei, i tēnei tau. Ahakoa kāre tāua i tā moko i te Tiriti. Nōreikā, kai te rite tonu. Tēnā, whakatakotehea e tāua he mahere whenua i waenganui i a tāua, ka tiro tāua ki te rohe o Te Urewera iāianei, ka pātai atu au ki a koe, he mana, Kai a wai te mana whakahaere o tēnei rohe ana e whakaatu mai nei? Kua tika koe ki te kī mai, ā, ko hau ko Tūhoe, ā, nea, ka pātai atu au ki a koe, he mana, ko wai te rahi tanata kai te, kai tēnei rohe e noho ana? Kua kī mai koe ki a au, ko Tūhoe. He mana, Kaiāwai te mana whenua mō tēnei rohe? Kaiā Tūhoe. Nā, ko ia atu te iwi ka taea ai ia tērā kōrero. Koirā, koirā te tūāpapa o te mana motuhake. Kaiā koe, kaiā Tūhoe, te whakataunga Ka pēhea te taiao, ka pēhea te noho a te tangata, ā, ka pēhea nā whakahaere i roto i tōna rohe. Kāre he tāone nunui waenganui a tāu. Itiiti ana te noho a te rāwaho i tō tāua rohe. Koirā te tūāpapa. Nō reira,

a Tue ake, mo te hauora, mo te mātaurana, mo wērā mea. Anei te Kāwana kai tēnei taha, kai te tāke i a tāua mo te tūāhua mahi katoa. Anei tāua kai konei, ko te mataku, kai whakawehe mai tāua, kua noho tārewa tāua i konei kāre he pūtea, e taka mai te Kāwana, mo nā mahi e manako ana tāua, ma te iwi.
Kua, kua whakaae, kua whakaae te Karauna, kua whakaae te Karauna nā, ā, me kaha tonu te Karauna, me pono te Karauna, Karauna ki te whakawātea mai i nā rawa, i nā pūtea, i nā tautokona, ā, mō nā mahi e takia ana, e aratakina ana e Tūhoe, nē. Tērā, tērā. Tuarua, e whakaae ana te Karauna, Kai a Tūhoe anō nā Ronoa mō nā momo mate katoa ka kitea i roto i te rohe. Kua kotahi rau tau neke atu tāua e e pōhēhē ana kai te Karauna nā Ronoa mō tāua mate. Ēnari ko kai te mohi o tāua karekau, kāre taea, kāre ōna mōhio. Nō reira anei te kōrero a te Karauna, ā, He wāhi kai a au ki te tuku rawa, ki te tuku āwhina, ki te tuku tautoko, ki te tuku pūtea ki a koutou. Ēnari kai a koutou katoa nā kōrero me pēhea te hīkoi, me pēhea te rono, nē, nē. Nō reira ko te wāhi ki te Karauna koirā noa iho, nē. Koi pōhēhē kē tāu ana, ā, nō te mea ka homai e ia he moni, he pūtea, kai a ia anō nā whakahaere, nā whakatau. He. Kare. Ko te motuhake tēnā o tāua. Ā, ko te motuhake tēnā.
Kai a tāua anō nā, nā Ronoa, ā, mō nā whara, mō nā, mō nā mate, mō nā mamae e pīkautia ana e tāua. Kāore hoki wērā mea e kore i roto i te rā kotahi. Kao, kao, kao, kao. Ko wētahi o tāua hēmana ka mau riri tonu, ka mau mamae tonu mate noa. E taea te aha, nē? Ā, e taea te aha. Ka tere tonu taku, ka tere tonu taku kī atu ki a koe nā, kai, kai, kai tō tāua iwi te tikanga, me, me pēhea, me pēhea tā tāua takahi te huarahi, nē? He aha nā mahi ka taea e tāua i tēnei rani ā e rerekē ana i tērā marama, nē? Ehara i te mea nā kai te tokoiti te mana ki te whakatau me pēnei me pēnei, ēnari kai te kai te iwi whānui, kai o tāua hapū, e kī ana nā, ā, me pēnei kē nā ka taea, me pēnei kē nā, me uru mai a mea, ā, me haukoti atu a mea, nei kē me pēnei nā. Um, ko, uh, koira, koira ki a au nā uh, te, te kāina o te mana, kai nā whānau, kai nā hapū uh, o, o Ngāi Tūhoe. Kāre i, kāre i nā rūnana, uh, ki a au nā, ko nā rūnana, uh, ko tēnei, uh, ko tēnei wāhi e, kai konei nei tāu e kōrerorero ana te urutau matua, kua roa au e kī ana nā, Ehara a Te Uru Taumatua ko te iwi. Ka. Engari, ko Te Uru Taumatua, he ponona, he kaimahi nā te iwi. Nē. He rerekē tērā. He rerekē tērā, nē. Anei noa wāna mahi. Engari, mehemea tētahi kai te hiahia ki te tūtaki, ki te kōrero ki a Tūhoe, ā, he tatau noa tēnei ki te iwi, nē. Engari ko te iwi, ā, ko nā pākeke, ko nā kaipupuri mauri, ko nā kaipupuri mana e kitea ana i roto i tō tāua rohe, ā, i runa i ō tāua marae, i roto i ō tāua hapū. Koirā te mana. Mā rātou e tohutohu mai ki konei, ā, nēnā ka me pēnei, me pēnei. Ko tētahi wāhi i mau atu i au o ō kōrero, ko te mana kai te hapū. Kai te hapū te mana, māna wā ka rite, engari ka noho tonu mai ko tēnei te poari. hai āwhina i nā whakahaere. Mm. Nā, āwhina nā whakahaere. Ana kai reira tonu tērā e, e ki tāu tirohana i ai? Uh, uh, ka, kāre, kāre nekeneke uh, uh, mai, mai reira. Uh, ēnari, uh, kāre, kāre pea e kore, uh, i roto, i roto i nā, i nā tau kua hipa, uh, kāre i te pakari o tāua hapu. Nē. Nō te mea kua roa e tukitukihia ana, kua roa e pēhia ana, nē. Ko tāua tētahi iwi ka kitea i a ianei nā tōpito katoa o te ao. He nui ake tātou kai waho e noho ana tērā kai te wā kāina. Kua puta te pātai, ko wai kai te ako i ērā? Mehemea Mehemea ko te tokoiti noa o Tūhoe kai roto i tōna rohe e noho ana, ko te tokomaha kai waho, ā, ko tēhea te reo o ērā e noho mai rā i waho? He aha kē ō rātou whakapono i a ēnei? He aha nā mātāpono e whāia ana e rātou? He aha nā tikanga whakaaro e mau ana i a rātou, e whakaarihia ana e rātou? Nō reira, Ā, ko tā tāua kīnā ko te mana tonu me mau i ngā hapū, i ngā marae, i ngā whānau o Tūhoe. Ēngari, ka whakaae tahi pea tāua nā, kāre anō i te noho pakari o tāua hapū. Ko tā tāua mahi, he, he mahi ki te whakatipu anō i ō tāua rangatira, i roto i ō tāua hapū marae, ki te, ki te whakaaraara ake anō i te whakapono ki roto i a rātou anō, ki te whakakaha i ā tāua tikanga, ā, i tō tāua reo, ērā mea katoa, ā, kia kitea ai te, te aukaha me te pūaitanga o tēnei mea, te Tūhoetanga, ā, me te, me te mana motuhake, nē. Ā, nō reira, ā, koi, ko te pōhēhē pea o ētahi nā kai te pai katoa nā mea katoa. Kao. Kao. Karekau i te pai nā mea katoa, nē. Me pēhea hoki mehemea, mehemea aua atu i te 150 tau tāua e pēhia ana. Ka reti tuki roti nā rā. Ā, mea, me, me, me, he, he rūkahu tērā mehemea tētahi ki te kīnā. Oh, kāre noho au i whara. Kāre noho au i whare, kāre noho au i mamae i tērā pēhitanga a te Karauna i a au. Ana, kōrero koe ki tēhea iwi, kai konei tāu e auē ana, e tangi ana mō tō tāua reo e ngaro ana, mō ngā tāua tikanga kua waimehatia. Kai te rapu tāu nā, me pēhea te whakahoki mai i ērā mea, me pēhea te whakapakari anō. Ko taku mōhio noa hono, ā, kai a tāu e te ronoa, mehemea koe i te pātai mai ki au, he aha nā, e aua? Engari, me noho tāua ki te kōrerorero, ki te kimi, he aha? Ina kura rā o Tūhoe. Ā, ā, kai nā tamariki pea, nē, nē, kai reira te orana mō, ā, mō tāu, nē.
Nā reira, kai te hoki, koinei rā te mihi atu, ā, Tāmati, ā, te.